Helo, Fiona ydw i. Dwi'n gweithio fel chwedleuwr, I work as a storyteller, ac mae gen i chwedl i chi. Mae'n diwrnod braf a dwi'n eistedd yn yr ardd, dwi'n wisgo sbect ol haul, gobeithio da chi hefyd yn mwynhau tywydd braf. Right, o ble mae'r s- chwedl yn dod? Mae lleoliad y chwedl yw y Trallwng. Castell Powys, yn union. Dyma llun o Gastell Powys. Mae yn lle braf, yn tydi? A pwy sy yn y chwedl? Pwy 'di cameriade y chwedl? Yn gyntaf, Mary. Mae Mary yn ddynes dlawd, tlawd iawn, tlawd, po. Mae Mary yn byw yn y Trallwng ac mae hi'n dod yn aml iawn i'r castell efo ei gwaith. Nid ddraig ydy Mary, nid ddraig, a spinner. Mae hi'n creu pethau gwlan. She makes woollen things, dillad, blancedi ac ati, ac mae hi'n mynd â nhw i'r castell. Yn ail, mae gynnon ni gweision y castell, the servants. Un gwas, mwy nag un gweision. Ac yn trydydd, y dug. Mae'r castell yn perthyn i'r dug, the duke. A dyma bobl y chwedl, ond dim rhywun ond rhywbeth arall sy gyda ni. Mae 'na ysbryd, a ghost, ysbryd yn y chwedl, achos chwedl Iasoer ydi, a chilling story, Iasoer, a spooky story. Ond peidiwch â phoeni, dim gormod. Wel, un diwrnod, aeth Mary i'r castell gyda ei gwaith. Ond oedd y gweision, bobl tipyn bach yn drwg, penderfynon nhw chwarae tric â Mary. Oedd Mary yn aml iawn, often, yn aml iawn yn aros dros nos yn y castell, ond y tro 'ma, Dwedodd y gweision, O, Mary, paid â chysgu yn y hen stafell fach yn ôl dy arfer, where you usually are, dy arfer. Tyd, dydy dug ddim yma, ti'n gallu cysgu yn un o lofftifdd grand. Ond doedden nhw ddim yn dweud oedd ysbryd yn y llofft grand. Wel, aeth Mary gyda nhw. Aeth hi i'r llofft grand i mewn i'r gwely a chysgordd hi. Ond, am hanner nos, dyma hi'n deffro, edrych o gwmpas ac oedd ysbryd yn y llofft gyda hi. Ond doedd dim ofn gyda Mary, she wasn't frightened, doedd dim ofn ganddi hi. Dyma hi yn siarad gyda'r ysbryd, yn gwrtais iawn. Noswaith dda, Syr, dwedodd hi. Tyd gyda fi, Mary, dwedodd yr ysbryd. A dyma Mary yn dod o'r wely ac yn dylan yr ysbryd hyd coridor hir Y hen, hen, hen stafell. Doedd neb wedi bod tu mewn ers blynyddoedd. Agorodd y drws, meddai'r ysbryd. Dyma Mary yn agor y drws. Oedd y stafell llawn llwch, full of dust, llwch. Aeth Mary i mewn, aeth yr ysbryd i mewn hefyd, a dyma'r ysbryd yn dangos cist haearn i Mary. Cist haearn yn y cornel. Cist, a chest, a, a box. Cist haearn, an iron box. Anfona y cist i'r dug. dwedodd yr ysbryd. O nai, meddai Mary, yn fodlon iawn, a pw! diflannodd yr ysbryd. Wel, doedd Mary ddim yn meddwl mwy am y peth. Aeth yn ôl i stafell grand, yn ôl yn y wely, a swrthiodd mewn drwm cwsg, she fell sound asleep. Yn y bore, daethon y gweision i gweld. Oedd Mary llawn ofn, ond oedd hi'n ffain. Dewch gyda fi, dwedodd hi, a dyma hi yn mynd lawr i'r hen stafell a dangos y cist haearn wrthyn nhw. Rhaid anfon y cist haearn i'r dug, medda hi. Dyma be mae'r ysbryd isio. Ac aeth hi adra. Wel, anfonon nhw y cist i'r dug oedd yn Lundain ar y pryd, a phan agorodd o y cist, gwelodd o trysor! Trysor y teulu! Oedd wedi bod ar goch, it had been lost, ar goch ers blynyddoedd! O! Oedd y dug yn hapus iawn, iawn. Dyma fo yn anfon air i Mary. i deud diolch, ac hefyd roddodd y dug bwthyn bach ar y stad iddi hi. Bwthyn bach, a little cottage, ar y stad, on his estate. A dyma ble oedd Mary yn byw gydol ei oes, yn hapus iawn, gydol ei oes, all her life long, yn hapus iawn. A dyma stori trysor Castell Powys. A dyma